Selâm aleyküm sahil dostlar. Şimdi biz, daa doğrusı Nazlı birinci kere onlayn imlâ, qırımtatar tilinde, Nazlı onlayn qırımtatar tilinde imlânı yazacaq, qısmet olsa. Baqacaqmız, nasıl Nazlı yazıp olu ya da yoq. Sayılı
onlayn diktant iştirakçileri, Halqara ana tilini tili kününe bağışlanğan onlayn diktant tedbirine kelgeniz içün minnetdarlığımıznı bildiremiz ve inşalla Milletke baqmadan, yaşına baqmadan, oturğan yerge baqmadan biz bugün qırımtatar birlik ruhunu canlandıracağız.
Alla qolay getirsin ve muvafaqatler tileyim.

Oldı biz yazıp olamaycaq internet yaramay.
Sırlevasını Soñunda can, bunıñ içün bir satır boş qaldırıñız.
Bir satır boş qaldırıñız.
Yani, şimdi bir eki aytmaq isteyim sizge, qaide boyunca toqtav işaretleri olacaq, bilesiz, e, vergül, noqta, nida işareti, üç noqta, sual işareti olacaq. Ve abzatslarnı men sizge aytırım. Şimdi ise metinnen tanıştırmaq içün birinci kere oquycam. Hatıralar. Epimiz bu faniy dünya musafirlerimiz. Ne güzel ki, hatıralar qalalar. Olar nesillerni nesillerge bağlaylar. Hatıralardan canlı tarih yaratıla. Ne acep belli alimlerni, ulu insanlarını terbiyelep yetiştirgen Zıncırlı medresemizniñ özü milletimiz ne qadar büyük olğanını köstergen temsildir. Onıñnen er ne qadar ğururlanmağa aqlımız. Zıncırlı. Milletimizniñ tamırlarını köstere. Hatıradan ayırılğan adam manqurtqa çevirile. Doğma Vatannı, atta ana-babasını bile tanıp olamay, unuta. Böyle unutçanlıqtan Alla saqlasın. Bu aqta tüşünceli Daluvnıñ özü etinni, tenini seskendire. Aramızda siyrek-sepelek olsa da, böyle manqurtlarnıñ peyda olmağa başlağanları ğayet de kederlendire. Acele tarzda yuqudan uyanmasaq, bu hastalaqnı tedaviylemek çarelerini körmesek, o bizni bir tamam saracaq, alınıp da müşkülleşecekke beñzey. Kelmeşekler ise ep hatıralarımıznı silmege davranıp keldiler ve alâ da yavuş.
Gene internet yaramay. Pek yaramay böyle oldı. Oğaanım.

Bedelerimizni taptağanları, bozğanları, hatıralarımıznı silgenleri degilmi?
Köy ve şeerlerimiz, bayır ve
derslerimiz, çoqraqlarımıznıñ qadimiy adlarını deñiştirgenleri ne demek? Er alda bizim yüreklerimizni hatıralar yükü basıp tura. bu güzel geçmişimizni unutma. Endi ise diqqat, birinci abzatsın, abzatstan başlaymız. Birinci cümle pek qısqa, bir sözden ibaret. Hatıraları yazamız. Hatıralar. İkisini yazayıq.
Devam. Epimiz bu fani dünya musafirlerimiz. Epimiz bu fani dünya mu-sa-fir-le-ri-miz. Teşkiremiz bu cümleni. Epimiz bu faniy dünya musafirlerimiz. Yañı cümle, Ne güzel ki, hatıralar qalalar. Ne. Güzel ki, hatıralar qalalar. Teşkiremiz, toqtav işaretlerge diqqat etemiz. Ne güzel ki, hatıralar qalalar. Yani cümle. Olar nesillerni nesillerge bağlaylar. Olar nesillerni nesillerge bağlaylar. Teşkiremiz olar nesillerni.
Gene toqtadı internet Nazlı. Ah, menim cancağım. Maşallah. Pek tez oquy, öyle qızım, saña köre, Emine hanım. Yahşı qızım, ne yapayıq endi? Müim ola, sen Baq, şimdi, mına, şimdi ba-. Nesillerge bağlaylar. Nesillerge bağlaylar, aha, devam etemiz.
Canlı tarih yaratıla. Teşkiremiz. Hatıralardan canlı tarih yaratıla. Yañı cümle. Hatıralardan ğıda alıp, millet yüksele, insan şahs tarzında kemalına yetişe. Hatıralardan ğıda alıp, millet yüksele, insan şahs tarzında kemalına yetişe.

Ğına yetişi. Yetişi. Noqta. Yetişi. Tice. Yetişi. Hatıralardan ğıda alıp, millet yüksele. Hatı.
İnsan şahs tarzında kemalına yetişe. Hatıralarından Hatıralarından,
tıralarından.
Tek bir dünyaca belli alimlerni, ulu insanlarnı terbiyelep yetiştirgen Zıncırlı medresemizniñ özü, milletimiz ne qadar büyük olğanını köstergen temsildir.

Bir dünya. Alimlerni.
Dünya ya ca ya ya ca dünya ca. Ulu insanlarnı. Belli belli li. Terbiyelep.
Belli li iki dine le arifi belli li. insanlarnı, tek bir dünyaca, dünyaca, belli alimlerni, belli alimlerni, ulu insanlarnı, alimlerni, terbiyelep
yetiştirgen tek bir dünyaca, belli alimlerni, ulu insanlarnı, terbiyelep

Niz. Milletimiz. Nin. Nin.
Ne qadar.
Özü, özü.
Büyük.
Özü. Olğanını. Nazır, dur, küçük arifnen. Özü.
Milletimiz. Ne qadar büyük olğanını. Milletimiz, milletimiz, eki dinele, milletimiz. Milletimiz, timiz, büyük, büyük olğanı, z, büyük, büyük, büyük, doğru, olğanını edi ğaliba, ol, ol, hı hı, oraya sığacaq, ğa.

İ hattılıq işareti degil, ı arifi anda olğanını, amma şimdi sonahıma yoq şimdi baqa, toqta, internet gene kesildi. Biz pek avesliknen başladıq, öyle qızım, yazmağa, elini ağırta, pek tez oquy, ebet, bu ekinci sınıf balaçıqlar içün degil, amma Nazlı özüniz dedi, e, oy. Ne oldu? Kesildi. Müim olan nazlı. Oldu? Yoq, görürsün, video ne vosproizvoditsa yazay. Video ne vosproizvoditsa. Müim olan sen.
Ana, ne olacaq? Yolarıq. Şey.
Şimdi olar sonacaz degil ebet, amma.
Elli nağırta ebet, bu büyük adamlar içün, bu ekinci sınıf talebeler içün degil, amma. Qaysı sınıf?
Doquzıncı mı? Bu men bilesem, bilesem.
Beşinci?
Beşinci sınıf, belki daan büyükçe balacıqlar içün. Ğaliba bitti. Bitti, işte bitti diye. Sığacaq. Kesildi, kesildi.
Sığacaq.
Şimdi olar.
Oldu, kesildi endi. Haneke Gusiriyevna, sen yazdıñ qızım, bişünüvim. Men bir hatıralar kerek edi, ya, bir şey olmaz, sen içün bu güzel hatıralar. Epimiz, bu Safi. Epimiz bu faniy dünya. Nazı iç travmasız çünki, öyle qızım? Ne güzel ki hatıralar. Bir şey olmaz, Nazı, sen içün bu pek güzel, qızım. Maşallah. Çünki Emine, Emine hanım birazcıq tez oqur edi. Sen öyle daa alışmadın, onıñ içün. Maşallah. Bu sen birinci onlayn, öyle kızım? Onlayn şekilde birinci kebis yazdıq, öyle kızım? Ebet Leyla Medat'ına pek yavaş, işte pek yavaş diye size köre oquy. Ama bu Emine hanım endi episine köre oquy, onıñ içün öyle. Bitti.
Kinceden.

Tipi de yaz, yani gene bağı yoqtur çünki. Nazlı Karaçul, ekinci B sınıfı. Nazlı, ya da Karaçul Nazlı, nasıl isteysiz.
Ana, sıdıfı ile sıdıf. Ekinci B sınıfı.